Helo, Hannah dwi, a croeso i bywyd fi ar Taid o fi sy'n ffarmio ein ffarm bach ni. Taid sy'n dysgu bob dim i fi ers fi'n hogan fach. O'r holl wybodaeth i wneud efo defed, y catal, y cyffyle, y chwied, y cŵn defed. Literally bob dim da ni'n gadw, taid sy'n dysgu bob dim i fi. So, i gychwyn, yr anifeiliaid da ni'n gadw ydy defed Texels a Beltex, Hen dŷ defaid taid heblaw am y rei dwi 'di enwi wrth gwrs because it's me. Er enghraifft swini bach yn fama. Mae hi'n un, just un o'r rei dwi 'di enwi, mae 'na loads. A mae gen nhw gyd enwau basically, a maen nhw gyd yn ddof. Da ni hefyd y gadw textiles duon sydd wedi dod yn wreiddiol o defed mynydd duon Cymraeg, er enghraifft hon tu ôl fi wan efo'i hoen bach. A dwi newydd ddechrau efo diadell o Bowens fy hun. Dyna o fi isio ar ymhen blwydd 21. Bob hogan isio defed ar ei phen blwydd mawr. Newn ni fynd efo heina wan. Pan nes i ofyn am yr bryd yma yn benodol o ddefed ar mhen blwydd, si ddim dallt bod 'na gymaint i feddwl a dallt am markings nhw. Felly, er enghraifft, ma'r hyrddodd yn gor'o' ga'l stribed gwyn dod lawr y gwyneb a gorffen uwch yda'r trwyn. Ma' nw'n gor'o' ga'l pedwar hosan wen. Dim gwyn ar y corff o gwbwl a dim du yn y sane. A hefyd ma' nw angen pwt bach o gynffon wen.

pwyntiau plus er enghraifft bod nhw'n elite os mae'r markings yn berffaith arnyn nhw. Mae rhaid i'r balans gael ei registro er mwyn i fi ddangos nhw mewn sioe. Felly pan maen nhw'n cael ei registro, maen nhw'n cael yr taciau gwyn ma i ddangos bod nhw wedi cael ei registro. Felly mae yna meeting places dros Cymru gyfan Yr un agosaf i ni ydi Bryncir yn Caernarfon. Felly ar ôl wyna bob blwyddyn, da ni'n gorau mynd â bob oen da ni'n meddwl sy'n gallu cael ei registro a sef o'r markings iawn lawr, wel, fyny i Bryncir. A maen nhw'n cael ei registro am fanno a wedyn gown ni sioia nhw, gobeithio gael llwyddiant a defnyddio nhw i bridio wedyn. Mae rai fi ddeud na wyna ydi hoff adeg fi o'r flwyddyn. Sbiwch del. Felly, gan bod taid mynd yn hun, mae taid eisiau lleihau y nifer o wartheg sydd gennym ni. Ond fel dwi'n mynd yn hun, dwi eisiau canolbwyntio mwy ar y defed. Felly, hein, dwi'n amau bydd yr bechod ola bydd gennym ni ar ffarm. Lle Rosie fan hyn, Lady y Penwen a Mary. Gafodd Rosie i magu ar botel Achos gofyn ni trafferthion geni hi yn naturiol nôl yn 2004. Um, Ebrill cynta, April Fools yn anffodus. Ond gafon ni Rosie ond colli Lily Lon, mam Rosie. Felly mae Rosie wedi cael ei magu ar botel ar hyd blynyddoedd. Dyna pam bod hi mor ddof. A mae dal yma. Dwi wedi cael y magu ar y ffarm yma a dwi'n wir gobeithio Ga'i ffarmio fo. Yym a cario mlaen fel mae taid dysgu fi ar hyd y blynyddoedd. Yym yn y dyfodol dwi'n gobeithio fy gennai bres i brynu chwaneg o chwaneg o dir ella. Yym swn i hefyd yn licio myn' mewn i'r busnes magu ceffyle. Yym ella section A's Cymraeg, section A's c- mynydd Cymraeg 'lly. Yym a dal i fynd efo'r defaid efalle mwy i'r Balwens na'r Texels a Beltecs ond yn bendant dwi isio ffarmio. Dyna dwi isio neud. Felly gobeithio yn y dyfodol ffarmio fyddai'n neud.